to work woman abi man na man beat you like this Now, wow, there is this uh, uh, woman from Nigeria. She cry. People, good Samaritan. You know, now, now in Africa, all Africa, now so phone we can't they carry anything when we they see now as our evidence. We go carry phone to take tell uh, people see what this person they pass through. Welcome to Naija Daughter TV. There is this housekeeper, Nigeria, from Nigeria. This one happened from Nigeria. This housekeeper, e oga beat am like you can't even beat your child. You can't even beat small pikin the way when this man beat am. Why the man beat am now? The reason why the man beat am is because the man say, they say, I be the lady say, because now the lady side, now me here, say because sh- she break the man frame.

E say e kick e alutu una no know wetin be alutu dis one no be laughing matter you know why I believe the lady if na some lady dem go say e um e dey make attempt to dem dem ask the lady say he dey make attempt to you she say no You see, if na some people now for make dem put that man for problem well well the more the more dem go say na because of he no gree make make he duvaga dem na him make the man dey assault dem my people person na house help e mean say e no get life na her job House help for Europe dem dey you must learn am yes how to clean you go go farma eh farmation that is eh wetin una dey call am for English o I don forget wetin dem dey call am for English house help for for Europe house help mean cleaning no be dem dey call house help for Nigeria you go clean dem go help you to clean dem go help you to do eh help you to eh clean your kitchen anything no dey help you to iron Na im be house ke house help now. E come be say the person no get life just because of say she dey work under you. Na her own company. People dey open that company for Europe. People dey dey open am to take am take am dey survive, dey dey dey do dey clean people house. Some people na doctor, dem no get time to take clean their house, dem go hire somebody. Okay, the doctor go come come house now come dey oppress the lady just because of say e go go for it. My main reason also

na una go abuse the the house help na una go still carry police they go come say okay police we come for your rescue rescue us police they go come give police money police go come join them please we get government o we get government for that country we get government if you know say you no wan work you no wan serve the country leave We get contr we get government, how can a woman, man just beat some someone mother like this just because of say she dey help if e break your frame I get a lot of comment I will like to read na no say my sister sabi read eh I get a lot of comment some many people drop their own opinion See wetin yes this let funny Meta read. talk he say please we need to see the face of this wicked man yes no be me talk am dem write am I withdraw that my statement YouTube o show us hin picture for di world to see a I no wan pronounce am o foolish ehem man who can not control him temper. Na wetin that person talk. Another one say this is more than mm-hmm, poultry matter. If you know, you know. Na wetin they talk o. Na wetin they talk. Frame, le let di break your frame for you na just to beat am just to pan am beat am like say tomorrow no dey well maybe di man dey on something or maybe di man his koi koi no dey work I believe so yes wetin dis our commenter talk dem say dem for love to see dat man face dem for love to see dat man picture na wetin dis our brother or our sister talk di other one say there is more of dis Na wetin that one talk. That one say there is more of this okay my people the thing eh e e weak me o this one still say um this is not good at all the worst to do to the worst to do is to that is deduct it from her pay not subject subject her to physical abuse. Dis one say um e say wetin di man for do, e for no beat am, wetin e for just do am, e go cut am from im salary. Omo, dis one still shock o. We can make mistake. We are both to make mistake and to correct our mistake. What of na di oga come break her frame by herself, by imself, whether na her, I want to know, turn am to her. Whether na oga come break di frame by imself, e go use, e go, e go kpai imself? Or e go e go hang himself no e we no do it like that just because of nobody e break e frame the if you see as e I go leave the video make una watch am if you see as e bite am e e break her hair I hope una see am for thumbnail because na that one I take do my thumbnail e if na Europe dem go reduce am from number one to zero Yes, e deserve am. Dem go reduce am. For him to raise that him hand, person na your house help, house keeper, e no mean say she no get life. I beg, let respect anybody, all the workers, respect workers as far she or he is working under you, try and respect. If you know you can't respect them or you can't tolerate any helper, any uh, uh, housekeeper, please don't allow anybody to come your house. Do your job, your, do your job by yourself.

Do you believe that? I just say me I break this news come out for una. A housekeeper when her boss abuse, beat am, bite am, you know, but wetin I take like the, the woman no wan lie. When they ask am say he abuse you, he make sexual, he say no, no, no, no, no. Only that one. God will send your helper to you, madam. No worry, nothing God not fit do, not the exist. To show say you are a real genuine person and you are a real gentle human being, but you just find yourself in the wrong box.

Eh, madam. Kukele, kukele, kwani na na kukele. People you dey follow work, woman abi man? Na man beat you like this. He say you fall in frame. For just frame. Now you take break your head like this. Jesus Christ. Ah, government need to see this. oh. Married woman for that matter. He bite, he, he wetin? But